vheiwe mishonga ya u lwa na mitsiko yo ḓala nga maanḓa yo ḓala nga maanḓa mishonga yo lwa na mutsiko zwine zwa amba zwi uri vhathu vho tsikeledziwa nga zwithu zwo fhambanaho fhethu ho fhambanaho tshiṅwe tsha zwithu zwine zwa tsikeledza vhathu tsha fha vhathu pain ndi zwithu zwa vhuṱama ha u funana Zwino hezwinoni musi hu tshi pfi ho khakhiwa hafhanoni nga ngomu muṱani ndo vha ndi tshi humbela uri ni songo vha inwi ene na vho uri ndi inwi no ni khou shuma u khakha hafhanoni muṱani ngauri na musi arali ha nga vha inwi ene na khou vha ni khou shuma u khakha hafhanoni muṱani zwithu zwa ya zwa turn out nga nḓila ine inwi a ni khou ṱoḓa ngayo nga iṅwe nḓila inwi ni khou ṱoḓa uri mini ni ise phanḓa na zwine na khou ita zwone ni khou khakha ni khou khakhela muṅwe ola muṅwe a soko dzula na inwi hanefha a ise phanḓa no vha munna waṋu kana mufumakadzi waṋu a songo ṱuwa ni inwi ni ise phanḓa na vhuyaḓa haṋu vhune na khou ita hone thi ni nga ḓi wana na inwi no no vha na mutsiko wo ri heish uḽa muthu we nda vha ndo humbula zwo ri ndi tsilu u ḓo dzula na nṋe u swikela u ḓo nkonḓelela zwithu zwine nda ita zwino u swikela na wana uḽa muthu o ṱuwa hu si uri o ṱuwa o muva on o to a tshi to uri o tsiruwa o ḓi awetshela o awela zwiito zwaṋu zwino please hezwinoni musi u tshi pfhi hu na zwino khou khakhea nga fha muṱani boo a zwi soko itea vho uri hu sa dzule hu inwi inwe we habe inwi ndi inwi rine ra ḓivha zwo ri ha tu pfhi ha uḽa muthu ho itiwa tshigede na tshigede a hu vha hu inwi a huna na ḓuvha na ḽithihi ḽine ra ḓo wana bo vhukhakhi vhu nga luṅwe thungo mukhakhi u dzula a inwi ende ndi inwi no no dzula ni khou lila a ni koni no konḓelela Mara zwi musi zwi tshi ḓa kha vhuyaḓa a ni vhu litshi zwi ḓo fhela ngani zwi ḓo guma ngafhi, zwiṅwe vho itea ni tshi vhuya ni ḓi vhudza uri hayi. Nṋe ndi nga ḓivha ndi na dzina ḽivhi nṋe ndi nga ḓivha ndi na dzina ḽivhi nṋe ndi nga ḓivha ndi na mikhwa mivhi fhedzi ni thuphe ni sha ni shandukise u hana u shanduka na ri thi khou shanduka u ngwana ndo rali a nga si nlirise ndi zwone zwithu zwine zwi nga si ni fhaṱise shandukani kutshilele kwanu ku vhe kuswa. ngauri zwenezwo zwaṋu zwine na ri ha nṋe ndo to rali u ḓo ngwana ndo rali ndi ḓo u ḓo tea u nṱanganedza ndo rali ahuna muthu ane a ḓo ni ṱanganedza no rali because musi ni tshi vha approach havhaḽa vhanna vha vhathu whether ni tshi approachiwa inwi wa mufumakadzi kana inwi wa munna ni tshi approach a ni a bviseli khagala aḽa mavhala aṋu ni a bvisela eh, nnḓa mavhala aṋu after some time khezwi ni sa thomi ngo a bvisela khagala na ri nṋe ndi muzwifhi wa vhazwifhi kana na ri nṋe a thi fhiri tshikete kana nṋe a thi fhiri vhurukhu why ni sa zwi bviseli khagala mathomo ni tshi zwi bvisela khagala musi no no vha vhukati ni tshi vho vhona ungari uḽa ṅwana wa vhathu no mu huka tshoṱhe there is no way that she would go because what will people say hu na vhaṅwe vhathu vha sa vhofhi uri vhathu vha ḓo ri mini because ho vha hu sina tshe vha tshinya so please next time u tshi pfhi ho tshinyiwa muthu a khou tshimbiledza zwithu zwavhuḓi hafha kha mbingano kha relationship kana kana kha vhuṱama u funana hu songo vha ino a si belief ngauri zwi a fana na musi na sikuri ha inwe nṋe ndavha na ṅwana wa muthu a ngo begwa na muthu phini uri vho ṱuwa vha ni sia ngori a ni pfhi ni a i fila ah